Zumhnak kan pa bik Abraham hi teh nawlbia a zulh ruangah maw Pathian he an i rem? Pathian nih vel ngaihnak laksawng a pek ruangah dah an i rem ti kha Rom dalinak tu zan kan zoh ding si. Ka rel lai. A kan hringsortu kan pu Abraham kong kha zeitindah kan ti kun lai zeitindah a rak si kha a tuahmi thil hna thawngin Pathian he remnak a hmuh a si ahcun phorhlawt awk a ngei hnga sihmanhsehlaw Pathian hmaiah cun zeihmanh i uan awk a nei lo cathiang nih Abraham nih khan Pathian a zum i cu a zumnak ruangah cun Pathian nih miding bantuk ah a cohlan hallelujah Miding lo Abraham nih Pathian a van zumh i a ding si lo. Amah kha a ding hlei lo. A zumh hlan zongah misual si. A zumh hnu zongah misual si. Sihmanhsehlaw zumhnak a van neih ahcun miding lo Abraham nih Pathian a zumh i Cu a zumhnak thawng cun miding lopa misualpa kha miding ah cohlan a si. Hallelujah! Cucu laksawng a si kan ti. Laksawng, tuchun ah ka chim, ka van nolh ta lai. Kan Laimi nih laksawng kan i fiang lo i, kan ka cun laksawng kan ti ko nain khamnak hi pathian laksawng kan ti nain fel lo ahcun hmuh lo dingin nan kan cawnpiak zumnak cu pathian laksawng nan ti nain tuahsernak a lang lo ahcun van na kai lo nan ti laksawng si hi Mirang holh in minung nih thazaang chuah a herhmi paohpaoh cu first prize, second prize, third prize ti si. Tlik an i zuam i a ṭhawng cemmi nih a hmumi khi laksawng si lo, a ṭhawn man si. USA ah pei, pei an tuah i Rung Lian Ceu nih a hmumi khi laksawng si lo, a ṭhawn man si. Mah cu popo cu mirang nih first pride, second pride, third pride an ti lai. Kawl nih patham ah suh, duhdai ah suh, ṭaṭai ah suh. Minung thazang chuah a herhmi paoh khi pride an ti lo si le mirang holh in reward an ti lai. Asinain laksawng cu zei give a si lo sile present si. Kawl holh in alak ten hmumi cu letsawng Abraham Pathian he an i rem hi a fel man si lo. Pathian laksawng a si. a zum caah a ding a si lo miding lo kha miding ah a cohlan hallelujah mah cucu vel ngeihnak laksawng kan ti a tang ka pe lai rian a ṭuan mi cu ṭuan man pek a si tawn an i hlawh cu laksawng a si tiah ti piak a si bal lo a ṭuan man in a hmuhmi a si Sihmanhsehlaw rianṭuannak si loin zumhnak tu a ngeimi nih cun Pathian nih a sualmi kha a sual lo tiah a chiah hna tiah a zumh i cu a zumhnak cu Pathian nih amah he remnak caah a lakpiakmi cu a si. Pathian nih rianṭuannak tel loin miding bantuk i a cohlanmi pa ai lawmhnak kong David nih a chim tikah hihi pei a sullam a chim duhmi a rak si cu. Rianṭuannak pakhat hmanh tel loin miding lo kha miding ah cohlan si. Mifel lo kha ngaihthiam a simi cu an i lawm ti hallelujah. Zian ai lawm khawh lo. ngaihthiam na si cang nak le miding mifel i cohlan na si cun nai fiang lo i thi hnu beceih ding ah na ruah peng ca a si zeitin ah kan cawnpiak minung hi voi khat kan thi lai kan thi bakin pathian nih a chia tha kan tum i vialte chuai kan thlai lai nan ti peng ca nun lio ah nan i lawm kho bak lo Vel ti cu dei si lo ning in kan phu kan tawk lo dirhmun ah si lo ning in siter ti si.